Ähliňize salam kanalyma hoş geldiňiz. Bu gün kesilen agaç görnüşli tortuň taýýarlanyşyny görkezmekçi. Tortumyzyň kremini taýýarlamaga başlaýas. 2 nahar çemçesi mekgäniň krahmalyny, 2 nahar çemçesi uny, 3 nahar çemçesi kakaony gabymyza alýas. Uny we kakaony hökman eleň. 1 stakan şekeri hem goşýas we gury önümlerimizi ilki gowy garyşdyrýas. Ýarym litr süýdümiz bar. Süýtden birazajygyny guýup, üstüne iki sany ýumurtganyň sarysyny hem goşýas we ýumurtgalar gowy garyşýança bulaýas. Soňra süýdümiziň galanyny hem guýup, gowy edip oda goýmankak, tokga-tokga unlar galmaz ýaly gowy garyşdyrýas we orta ýanýan otda elimizi aýyrman bulap durýas. Gaýnaýança bulaýas we gaýnandan soňra şular ýaly goýulaşýar. Gaýnandan soňra üstüne elli gram mesge, ýagny bir nahar çemçesi doly mesge bolýar. Elli gram mesgäni goşýas, ýüz elli gram hem şokolad we bir gap wanilin ulanýas. Bulary mesge bilen şokolad hem ereýänçä gowy edip garyşdyrýas. Çöregi çalýan şokolady ulansaňyz hem bolar we otdan alan badymyzy üstüne şular ýaly krema degirip paket ýapýas ýa-da streç ýapyp goýýas. Eger krema degirmän ýapsak, onda kremyň ýüzi guraýar we kremimiz gowy sowaýar. Sowaýança garaşýas. Ýumurtganyň sarysyny krem üçin ulanypdyk, agyny hem tortumyz üçin. Pökes üçin ulanýas we ýene-de dört sany goşmaça ýumurtga ulanýas we agyny sarysyn aýyrýas ýumurtgalaryň. Dört sany bütin ýumurtga, iki sany hem goşmaça ýene agy bar ýumurtganyň. Aklarynyň üstüne bir çümmük duz goşup, gowy mikseriň iň uly tizligi bilen şular ýaly ak köpük bolýança mikserleýäs. Bir stakandan bir barmak az şeker ulanýas tortumyza. Şekeriň ýarysyny, ýumurtganyň agyny ulanýan ýarysyny hem sarysyny ulanýas. Görşüňiz ýaly ýumurtganyň agy şular ýaly goýulaşmaly. 4 sany ýumurtganyň sarysyna galan şekeri goşup, gowy edip mikserleýäs. Reňki agarýança mikserleýäs we bir stakanyň dörtde biri ýaly gyzgyn suwumyz bar.

Soň çişirilen ýumurtga aklarymyzy hem üç gezekde ýumurtga sarylaryna goşýarys. Aşakdan ýokary görnüşinde bulasaňyz has gowy bolar. Çişirilen ýumurtga aklarymyzy, ýumurtganyň agyny söndürmejek boluň. Biskwidiimiziň harjy hem taýýar boldy. Ýagly kagyz serilen duhowkanyň listini ikä bölüp bişirdim men, sebäbi meniň bişirjek gaplarym birazajyk iýmsiz bolanlygy sebäpli ikä bölüp bişirdim. Eger siziň bişirjek gabyňyz uly bolsa, onda ikä bölmän bişirseňiz hem bolýar. Öňden gyzyp duran ýüz ýetmiş bäş gradusly duhowkada on iki minut bişirdim men, siz öz duhowkaňyza görä bişiriň, ýöne esasy zat duhowkada kän saklamajak boluň, guramasyn biskiwidiňiz, eger gurasa dolanyňyzda kyn bolar. On on iki minutdan kän bişirmäň, sebäbi ýukajyk bolanlygy sebäpli çalt bişýär. Ýüzüne gyzgyn wagty arassa ýagly kagyzy goýýas we aşagyndaky ýagly kagyzyn aýyryp, iki ýagly kagyzyň arasynda gyzgyn wagty derrewjik dolaýas. Eger rulet bişirmek isleseňiz, bu resept bilen rulet hem taýýarlap bilersiňiz. Biskwidiňi sowaýança kremini taýýarlaýas. Bir ýarym stakan, ýagny üç ýüz gram sowuk sliwkany gabymyza alýas we mikseriň ýuwaş tizligi bilen mikserlemäge başlaýas. Tizligini kem-kemden ýokarlandyrýas. We sliwkamyz şular ýaly görnüşde goýulaşýar. Sogan kremimizi hem birazajyk mikserleýäs. Goýy krem bolany sebäpli mikserlänizde kynrak bolup biler. Kremimizi sliwkanyň üstüne goşup, ikisini bilelikde gowy mikserleýäs. Başda kynrak bolýar garyşdyrmak, ýöne näçe gowy mikserleseňiz, şonça hem krem birazajyk açylyp gowşaýar we örän lezzetli Goýja krem bolýar. Men bu kremi tortlaryň arasyna ulansam hem bollanýan, sebäbi hiç hili ýüregiňe degenok, örän lezzetli krem bolýar. Şol durşuna hem iýip bilersiňiz krem taýýarlap. Kremimiz taýýar boldy. Biskwitlerimiz hem sowady. Biskwidiň gyralaryny deňleşdirýäs. We men her bskwidi üç bölege böldüm. Siz eger uly gapda bişirseňiz, bäş-alty bölege bölüp bilersiňiz. Her kesen bölegimizi gowy edip krem çalýas. We birinji bölegimiziň diňe özüni dolaýas ilki. Birinji bölegimizi şu görnüşde dolaýas. Ine görşüňiz ýaly biskwidimiz hiç hili ýarylmady. Aňsatjak dolanýar, sebäbi ýumşajyk biskwit bolýar. Kremi hem bol-bol çalýas aralaryna.

Ähli kesen böleklerimizi birleşdirip bolduk we kremmizden bolja hemme ýerine gowy edip çalýas, hem üstlerine hem gyralaryny tekizleýäs. Siz isleseňiz şu görnüşde tegelekligine hem goýup bilersiňiz. Men muny kesilen agaç görnüşinde ýasamak isledim. Şonuň üçin hem ýaňky gyralardan kesen bölejiklerimizden hem agaç şeklini bermäge synanyşdym. Ýerine krem çalýas. Kesilen guran agajyň görnüşini ýasaýar. Şoň üçin hem wilka bilen şular ýaly şekil berdim. Gyralaryny hem pyçak bilen agajyň şekillerini ýasamaga synanyşdym. Isleýşiňiz ýaly bezäp bilersiňiz, men miweler bilen bezedim. Gyralaryny hem şokolad owuntyklary bilen toprak ýasadym. Ak şokoladdan bolsa agaçdan çykýan kömelejikleriň şekilini bermäge synanyşdym. Tortumyz taýýar boldy. Torty hökman bir gije ýa-da üç-dört sagat holodilnikde goýup, soňra iýseňiz has gowy bolar. Rän ýumşajyk hem tagamly tort bolýar. Hökman taýýarlap görmekligiňi maslahat berýän. Men holodilniga goýmankam, size içini görkezmek isledim. Wideoma tomaşa edeniňiz üçin köp sag boluň, täze wideolarda görüşýänçä!